Ev der destpêka bajarê Petra ye. Ev bajarê dîrokî, bajarê Petra bi fîlmê Steven Spielberg yê bi navê Indiana Jones li dinyayê hate naskirin û ji hingî ve ji seranserê dinyayê geştiyar têne vêdê û li vêdê digerin. Petra li kêleka bajarê Mûsa Wadî, ango Newala Mûsa ye. Li gor baweriya Cihûtiyê, hinga cihûyan ji Misirê ber bi Îsraîlê ve koç kirin,

Petra navenda sereke ya bazirganiyê ya Rojhilata Navîn û Afrîkaya Bakur bû. Wê bazirganiya Mezopotamyayê, Şamê û Misirê bi hev ve girê dida. Cihê bazirganên misk û emberê, biharatan, zêr û zîv bû. Rêya bi zinaran dorpêç kiriye, bi heybet e. Li gora wê serdemê Petra yek ji bajarê herî pêşketiyê cîhanê bû. Di nava zinaran re rêyên belavkirina avê hatibûn qewirandin. Bi vî awayî av li seranserî bajêr dihate belavkirin.

Bi çûyîna rê re ku berê bi kerwanan û bazirganan şên bû, Emîd hêdî hêdî nêzîkî sembola bajêr a ku li dinyayê nav vedaye û weke nîşaneya niha ya Urdunê tê nasîn dibin. Di nava rêyên teng ê zinarîn de yekser mirov pêrgî wê sembolê û dû re qada li derdora wê tê. Li pişt min perestgeha Petra tê dîtin. Perestgeha Petra ku berê weke turbeyekê hatibû çêkirin, Niha sembola Urdunê ye. Li dinyayê weke sembola Urdunê tê zanîn û geştyar ji hemû dinyayê têne vê dê dixwazin vê sembolê bibînin. Piştî xeyala bîst û pênc salan ez li vir im. Di zarotiya xwe de min fîlmêk dît û min herdem ji xwe pirs dikir ka gelo cihek wisa heye? Min di pirtûkan de dît ku ev der rastî heye û hatina vir bû xeyala min. Piştû bîst û pênc salan ji Almanyayê hatim vir û gelekî kêfxweş im. Tetra di sala hezar û neh sed û heştê û pênc de ji aliyê UNESCO'yê ve weke mîrata çandîya cîhanê hate ragihandin û ji sala hezar û neh sed û nod û heftê ve jî weke harîka yanî nuwazeya hevtemîn a cîhanê hatiye naskirin. Di salên dawiyê de salane zêdeyê milyonek kes serdana vî cihê dîrokî dike. Merhaba Kurdistan, gelek silav ji Urdinê, ez ji Almanyayê hatime. Ya rast bendewariya min ne zêde bû. Ji bo demek Kurd hatime lê gelekî di bin bandora vê yekê de mame ku mirovên wê demê çi bi ser xistine. Ev micewherek e, yek ji heft nuwazeyên cîhanê ye. Ez gelekî kêfxweş im ku li vê derê me. Rêya me pênc hezar kîlometre ye em hatî derket. Ez spas dikim û ji her kesî re pêşniyar dikim ku werne vê derê bibînin.

Perezga sereke a Petrayê ji aliyê koçerên ku bi sedan sal li wir bi cih bûbûn weke xizîne Firewn dihate binavkirin. Ew di wê baweriyê de bûn ku ev cihê dîrokî ji aliyê Firewn ve hatiye çêkirin û xizîneya wî tê de ye. Lê li gor lêkolînê niha ev ji ber maya dîrokî ya sî û heft metreyan bilind e û bi mîmariyeke muezzem, A qewartina zinar hatiye çêkirin gora melik û malbata wî bû û mîmarî jî ya yewnan e û ne ya Misirê ye. Lê kulîn van hê jî di nava hewdana fêmkirina qewartineke ev qasî rast û bêqusûr a zinarekî de ne. Lê dema em dibêjin Petra, em ne behsa cihekî dikin, em behsa bajarekî dikin. Li her aliyê zinar û mewalê cihên dîrokî hene. Her aliyê wir perestgeh û tirbên di nava zinaran de hatine çêkirin têne dîtin. Qewartina zinaran bi salan li ber xwe daye. Van şikevtên ne siruştî şahidiya medenîyetekî û dîrokeke hêjî efsûnî ye kiriye. Gelek şer li vî bajarî qewimîne. Ev der heyamekî ket bin destê Împaratoriya Romîyan û wextekî jî Salîbîyan Petra dagir kirin û pişt re Selahedînê Eyûbî bajar ji wan stand.

Şopên mirovan û dîrokekê û dîrokeke wendayî li wir ji nû ve hatiye keşifkirin.

Bedûî yanî koçer bi sedan salan li nav Petrayê jiyan. Hinek di konan de û hinek jî di şkeptên ku ji aliyê ensan ve hatibûn çêkirin de. Di sala hezar nû sed û heştê û çaran de Melkê Urdunê serdana Petrayê dike. Bi koçerên li wir dijiyan re civînekê li dar dixe. Melek Hesên koçeran agadar dike ku ew ê Petrayê bikin di xizmeta geştiyariyê de. Dibêje wan ku ew ê gundekî ji wan re ava bike û hemû malbat wê bibin xwedî mal. Her wiha soza ku bazirganiya di nava Petrayê de koçer bikin dide. Koçer ji Petrayê bar dikin û li gund niştecih dibin. Ji hingî ve bazirganiya li nava Petrayê jî ew dikin. Bi hûr û giran ve mirov li wir pêrgî koçeran tê. Çi tiştên bala geştyaran bikişînê li wir tê firotin.

Ji bo dîtina tevahiya Petrayê rojê li serê sibehê heta derengî çevê pêwîst e. Heke geştiyar ker an jî deveyan kirê nekin, Wê rojek têra ger û dîtina wir neke. Hinga li Elmanyayê hewa sar be, xweş e mirov biçe welatekî germ. Bi taybetî hinga mirov baş û vekirî weke urduniyan bin. Encameke xweş jê derdikeve, dema mirov serdana bajarê Petrayê dîrokî bike. Mirov watmayî dimîne. mirovan li vir çi çêkiriye. Tahma bêdengiyê dest bi her kesî nakeve. Ji wekî kêfxweş bû ku li vir im. Tişta min li ser Petrayê dizanî Tenê tiştek bû ji înternetê. Min zanî yek ji nuwazeyên dinyayê ye. Min li çend wêneyên wê jî nêrî bû. Lê tişta mirov li vir dijî û dibînê mirov nikare bi wêneyan bigire. Weke fîlmekî ye. Cihekî divê mirov bibînê û ne ji xwe de bûye yek ji heft nuwazeyên dinyayê.

Bajarê kevin ê Petra ji aliyê UNESCO'yê ve weke mucizeya heftemîn ya cîhanê tê naskirin. Bajar wextekî ji beriya du hezar sal çil hezar şênî lê dijiya û di nava demê de rûxiya. Niha ev ji ber mayî li vê dê mane, yek jê ev şanogehe ku li xwarê tê dîtine. Heke mirov bibêje ku ji her ribostî dîrok dibişiqe, mirov wê ne neheq be.

Ez ji Îsraîlê tîm. Min ji mêj be dixwest serdana vê derê bikim. Ez ti caran nehatibûm vê derê. Ez bi erebê hatim. Cihekî gelekî xweş e. Û kêfxweş im ku min ev der dît.

Xwediyên deveyan li benda geştiyaran ne û diyar e ku deve westiyan e. Bas. Em dixwazin gera xwe bi dawî bikin. Lê bi dawî anî ne hesanî ye. Rêya herî zehmet di dawiyê de li benda me ye. Nêzîkî neh sed pêpelunkên derencê di çiyê de hildikişin li benda me ne. Em ê niha biçin perestgeha mezin ya ku li ser serê çiyê ye. Dor saetek û nîvê em ê çiyê re bimeşin û xwe bigihne wê derê. Koçerên li ser rêya çiyê li bin konan de çitan difroşin, Xwe ji çayê mehrûm nahêlin. Piştî saetek û nîv hilkişîna ser çî em gihişne perestgeha Libanî ya ku li ser serê çiyê hatiye çêkirin ji kevir e kevir hatiye qewirandin

Em piştî hilkişandina dirêj a ser çiyê û westandinê niha li ser lûtke herî bilind ya li çiyayê li pişta Pêtra ne û ew perezgeha li ser çiyê ya me behsê jî kirî dikevê bin me re. Bi vî awayî gera me jî li vê derê diqede.